Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Альбина Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Изге айга аяк басабыз. 19 февраль безнең беренче көн. Рамазан ае башлану уңаеннан Солих хәзрәт Ибраһимов котлау сүзләре җиткерә. Заманча, якты, уңайлы. Камаланы бистәсендә капиталь ремонттан соң бишенче спорт мәктәбе ачылды. Фаҗигале хәл, күп катлы йортта чыккан янгында ике кешенең гомере өзелгән. Мәгълүматны һәм игъланнарны күрсәтүче җайланма, җәмәгать транспорты тукталышында электрон такта барлыкка килде. Өстәл түрендә түгәрәк коймаклар. Уникенче балалар бакчасында май чабу бәйрәме гөрләде. Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Рамазан аю башлану уңайыннан котлау сүзләре җиткерә. Иртәгә изге ай башлана. 29 көн дәвамында мөселманнар таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып, изге гамәлләр кылырга тырышачак. Бүген кич мәчетләрдә беренче тәравих намазы укылачак. Ул, изге айда яңгырый торган махсус дога. Ураза башлануын мөселманнар күтәренке рухта, кадерле кунак кебек көтеп алалар.
Унтугызынчы февраль безнең беренче көн ураза һәм инде аерым менә шундый без мәгълүмат әзерләдек, татар телендә һәм урыс телендә дә монда бар, кайчан сәхәр тәмам вакыты, инде кайчан чыга, кайчан без иртән Ягъни төнлә инде, дөрес әйткәндә, алдан гаиләбездә җыелышып, сәхәр ашап, догалар кылып, инде без уразага керәбез. Үзәк мәчеттә Түбән Камалылар өчен менә шундый белешмәлекләр әзерләгәннәр. Анда Рамазан аена бәйле сорауларга җаваплар табарга була. Уразаны нәрсә боза, кемнәргә аны тотмаска ярый, сәхәр һәм авыз ачу вакытлары. Бүген әлеге залда беренче тәравих намазы укылачак. Ул изге айда укыла торган махсус дога. Изге айларда уразалар тотып, э, кичләрен э, таравих намазларны э, торгызып, Аллаһка якынаеп, без инде бөтен гөнаһлардан пакъланырга, изгелекләрдә катнашырга, Аллаһтәгалә безгә насыйп итсен, файда алыйк җәмәгать, көчле булыйк, динебез өчен, халкыбыз өчен, милләтебез өчен, якыннарыбыз өчен файдалы булыйк, Аллаһтәгалә безгә ярдәм итсен. Унтугызынчы февральдә изге ай башлана, егерме тугыз көн дәвамында мөселманнар таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып, изге гамәлләр кылырга тырышачак. Кичләрен исә шәһәрдәшләр ифтарга җыелачак. Үзәк мәчеттә көн дә 450 дән артык ир-ат өчен табын кору планга кертелгән. Хатын-кызларга өйдә авыз ачарга тәкъдим ителә. Татар халкының элек-электән шундый гореф-гадәте булган, ди Салих хәзрәт Ибраһимов. Ураза гаетен мөселманнар 20 нче мартта билгеләп үтәчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Илья Челноков, НТР Яңалыклары.
Спорт сөюче шәһәр Татарстанның спорт министры Владимир Леонов шулай дип белдерде. Дәрәҗәле кунак Түбән Камага ике көнлек эш сәфәре белән килде. Башта ул соңгы елларда яңартылган спорт объектларын карап чыкты. Аннары грек-рим көрәше буенча Идел буе федераль округы беренчелеген ачу тантанасында катнашты. Бу турнирның географиясе киң, 13 төбәктән 500 гә якын кеше үз көчен сынап карарга килгән. Эшлекле сәфәр администрация бинасында тәмамланды. Түбән Кам мэры Радмир Беляев Владимир Леонов белән киләчәккә планнар билгеләделәр. Кама Аланы бистәсендә капиталь ремонттан соң бишенче спорт мәктәбе ачылды. Бинаны түбәсеннән алып, идәненә кадәр яңарттылар. Бу максатларга республика бюджетыннан 500 миллион сумнан артык акча сарыф ителде. Биредә биш спорт төре буенча укыту-тренировка дәресләре үткәрелә, Бокс, дзюдо, баскетбол, ирекле көрәш. 500 гә якын бала шөгыльләнә, олылар да йөри. Болар, өченче буын университеты студентлары. Химиклар проспектындагы ундүртенче йортта янгын чыккан. Ут фатирның йокы бүлмәсендә кабынган. Коткаручылар ике кешенең үле гәүдәсе тапканнар. Хәзер аларның шәхесләре ачыклана. Беренчел фаразлар буенча, янгын ут белән саксыз эш итү аркасында чыккан. Фаҗиганең барлык нечкәлекләрен ачыклау өчен урынга шәһәр прокуроры Илнур Гаянов килгән. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара.

Мичтә пешкән коймак, дәртле җыр-биюләр һәм матур киемнәр. Уникенче балалар бакчасында елның иң күңелле бәйрәмнәренең берсе, Масленицаны билгеләп үттеләр. Күңел ачу чаралары мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе мәйданчыгында барды. Хәзер православие динен тотучылар өчен май чабу атнасы бара. Милли йолаларны белеп үссеннәр, дигән фикердә тәрбиячеләр.
Бүген уникенче балалар бакчасы мәйданчыгында бәйрәм рухы хөкем сөрә. Милли яулыклар ябынып, күтәренке кәеф белән нәни артистлар кышны озатып, язны каршы алалар. Масленица, ул күңел ачу гына түгел, ә гасырлар буе дәвам иткән, буыннан буынга күчеп килгән йола. Масленица, выйди, покажись! Хәзер православие дине тотучыларның май чабу атнасы бара. Тәрбиячеләр балаларның милли йолаларны белеп, хөрмәтләп үссеннәр дигән фикердә. Балалар конкурсларда һәм уеннарда бик теләп катнашалар, тәмле коймак белән дә сыйланалар. Масленица, татулык, шатлык һәм язны каршылау бәйрәме. Балалар бакчасында бик күп бәйрәмнәр үткәрелә. Бәйрәмнәрдә безнең ата-аналар да бик каты катнашалар. Аннары безнең микрорайонда торучылар да бик каты катнашалар. Безгә бик булышалар, ул бәйрәмнәрне балалар бик яраталар. Бик кызыгып җөриләр балалар бакчасына. Быел бәйрәмгә якындагы унберенче бакчадан да балаларны кунакка чакыралар. Мондый очрашулар, яңа дуслар табарга, кунакчыллык күрсәтергә, һәм бер-берсенә ярдәм итәргә өйрәтә. Бергәләп уеннар уйнап, җырлар башкарып, балалар бәйрәмнең матур йолаларын үзләштерәләр, ди оештыручылар. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Илья Челноков, НТР яңалыклары.
Цифрлаштыруның яңа этабы, Лимаев мәйданы тукталышында беренче электрон такта урнаштырылды. Анда җәмәгать транспортының номеры, маршруты, килү вакыты, салон эчендәге һава температурасы, Вай-фай турында мәгълүмат күрсәтелә. Led технологиясе ярдәмендә ул көндез дә, төнлә дә яхшы күренә. Хәзер җайланма сынау режимында эшли. Әгәр тәҗрибә уңышлы булса, мондый электрон такталар шәһәрнең башка павильоннарында да барлыкка киләчәк. Сүз уңаеннан, Түбән Камада алар йөздән артык. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, хәерле кичләр сезгә!